Indi-le men kime edeýin kine? Wah, nädeýin, düşdüm bir ýowuz güne. Ömürlik ýesir men çykyp biljek däl. Dädem jany menden habar barjak däl. Hemra geldi, gitse gelmez ýuwdandyr. Şahly döwleri çym pytrak edendir. Gowy ýakan odumyzy özümiz biçdik. Arman galmaz ülkämizi bir görseň. Wah nädeýin, ömür baky men ýesir.

Ne ünji, ne gam bar. Dogan jan, islegim ahmal bolmasyn, birdenkä üstüňe şa geläýmesin. Unutma sen, eden işiň gödekdir. Ünji, alada-howp menden uzakdyr. Men barmasam gelen bolmaz üstüme. Şahy-merdan medet berdi dessime. Ýürekliçe. Göwne getirmek işler. Başagaýlyk gülli ýetseňiz deň dag. Eý kanym! Goşun ýüzi döküldi. Eý goşun! Aýt derrew näme boldy? Hysraw şanyň kiçi ogly Hemra han. Hä-hä. Arkaýyn bol, Hemra han. Alhada ämi Hysraw şanyň bir ogly. Baga timar berýär eli süseli.

Eý şazada, bagtyň getirdi seň, kabul et sen meni, mugt bir guluň. Mert ogly mertligiň beýan edeýin. Isleseň, galkanjyk, göwsüň bereýin. Namartdyr men ony halamaýan han. Hallyň elinde men saňa myhman. Halloo han! Gylyjyňy çek! Uruş daýansyn! Bar pelet şundan soň adam ölmesin! Aw gelin, eý mert ogly merdana. Ýür lukga jan, hyzmat et sen Hemra jana. Hoş geldiň ülkäme batyr Hemra jan. Kabul et-de, bol bize eziz myhman. Hemra! Hemra! Hemrajan! Bu ne ýagdaý? Bu ne boluş? Hurşyt han? Iş gaýtdy! Şeýlemedir, Bedel han? Hemrajan, agalaryň ýesir alyndy. Sagdyr olar zyndanlara salyndy. O näildi? Men eşitýän nämäni? Şa ogly şazada geçsin günämi. Hemrajan gam çekme bary düzeler. Doganlaryň hormatly myhmanym bolar. Ahmallykdy üstümize alyrdyk. Nalaç nökerleri talaň salyrdyk. Duýan bolsam gazap bile ýörärdim. Ýeke demde barjagyny gyrardym. Hemrajan, ursgat et ary balaýyn. Bedel han şahna tas aňsalaýyn. Hurşyt han, ony tas et. Hemra jan, goýbersene-aý! Dur, gaharyňy synla. Bar, esbaplaryňy geý. Hemra jan, bu rugsatmydyr? Erkiň elinde han. Gideli, Hurşyt han, gelers ýene-de. Haýsy ýerden geldik? Mundan owjuwan. Gaýybana geldik. Özümem haýran.

Hemrajan, doganym hüýr zapyran. Aperin, şaperim. Saňa men haýran. Eziz myhmanlar! Otag beslendi. Agalamyň ýanyna gideýin indi. Başyňy döneýin, eý hurlyk jan! Bir gije ýaryň berseň ne bolly? Täze güller meýleseň baglan. Gözel ýaryň bir gün berseň ne bolly? Utanç haýaň nirde, eý hüýr zagpyran? A gyz, sen bol. Öte gidýärsiň örän. Asyl bolubilmez Hemra seniňki. Ýaşym senden uly. Bolar meniňki. Hemrany söýdüm men. Ol söýdi meni. Nobat meniňkidir. Öldürin seni! A gyz, aklyň nirde? Bolşuň neneňsi? Sözüme bakmasaň, borsuň bir deňsi! Ýa-da ikimizem şoňa baraly, üçimiz bileje döwran süreli! Adat-şerigata sygjak işmidir? Eger kazy pitiwa beräýse näder? Bolşuň nähili gyz? Utan, haýa et! Maňa päsgel berme! Bar, bagyňa git!

Ony oýnaýyn. Para peşgeş bilen başyny aýlaýyn. Puluň bar, sözüň hak. Diýeniň eder. Para berseň derrew bitirer gider.

Iki aýal dogan barsa biräre, Nika gyýmaga taparmyň çäre? Şuňa pirim alyp gor, diýmäwer maňa, Şerigat agtyýar bermeýär oňa. Başyňy döneýin, gul ýüzli kazym, kazym, Maňa nika düşür diýewer.

Ýok la, düşmedi şa perim. Dur entek, aw töleýin mugty seni. Sag eliňe zerrin ata berin, sol eliňe tyrnak käte berin, her ýaňy ykdyr, goşa pul serheýin, kazyň hökman nika düşer diýewer. Altyn haza, tylla käse diýdiňmi? Hawa. Hä, ogşuk.

Sana beýle aýsynlydyr ýüregim. Tylla pulla näçe berseň ýaraşar, Towlan posa berseň göwnüm jaýlaşar. Galat eken, posa berjek diýdigim. Aýanaklyň beýhuş etdi ýüregim. Altyn-kümüş sana beýle haýaýent.

Ine kazy soru Şeýlem kazy. Hawa. Nika düşer. Düşerle guzym. Indi Hemra ikimizem deňşärik. Kazy. Maňa seret. Gulak goýbäri! Akly bolan öz hetdinden aşarmy? Iki dogana-da nika çykarmy? Aý-u-u, häkim eselläý! Galanyny özüň bilersiň! Dogrusyny nika diý! Ýogsam ölersiň. Şöýle diýip, ýazan mollaçar aňkar. Emma ki wakaýa düşmeýär diýýär. Näme? Şaberem. Şerigaty pökgi ýaly oýnanlar, pällerini bozup akly aýnanlar. Din-adatda barmy guçmak, öpüşmek. Goý işim gaýtdy. Ters ýola düşmek. Eý, haram! Sen meň başymy aýladyň! Şa beýim! Men masgara, sen göwnümi jaýladyň! Şa beýim! Şu merhumy daraşmasam bolmaz! Sakgal-murtun elin, kesmesem bolmaz! Şa beýim! Şa beýim! Bar, haram, git! Gören saňa gülüşsin! Meniň gülim seň dyzyň başyna düşsün!

Agam keser seň saçyň. Toba tagsyr aýtma horlama bacym. Gutulaň eden işini ýaman. Toba etdim aýtma horlama dos jan doganlar. Namysyňy elden bermek ne uýat ýagşylykdan başga senden. Hemme zat hyrlykaja döneýin, ötgünemi döneýin, aýtmasaň men saňa gyrnak bolaýyn. Bozuk göwnüm meň eýleme berbat, seň şat günüňe bolaýyn men şat. Hemra geldi. Goý gelsin, ony göreýin. Toý edeliň. Tylla pir paý bereýin. Sen ýaly bolsady bir mynasyp. Hemra geçmez seň üstüňi basyp. Agalarym geler seň hoşuňa. Aýlanaýyn gözüň bilen gaşyňa. Ne gözel aşyk bolup söýüşmek, yşgyň derýasyna gaýnaýyp düşmek. Rugsat beriň, ýanlaryna baraýyn. Genji hazynam bagym bereýin. Laýyk bilýän sizi agam diýibere. Hezzet hormatla-da getir şu ýere. Hemrajan, bagymda döwran sürelin. Rakyplaryň ýüzün ýere uralyn. Göwün guşum, gül ýüzüňe perwana. Janymda jaý bardyr, jan hemra jana. Söýgüli, arzym bar. Başyňa gurban. Dädemiň gözleri ýolumda girýär. Sen gitseň, galaryn munda zar aglap.

Aýtsyn wezir. Bagyşla şazada, bendäň günäkär. Ne ýaman iş garyp halky ynjytmak. Wezir talap edýän açygyrak aýtmak. Balluhan. Dillere talan salypdyr biçäreler aglap eňräp gelipdir. Galluhan. Çagyr gelsin näme bolupdyr göreýin. Emra jan bagşyla başym bereý. Zelel bermeýin diýip göwnüň şat çagy hoşamaýlyk bilen gaýtardym haky. Baryp derrew gallap alyp gel munda. Hany balam biraz bärik duranmyň. Emra jan. Bi bedel han galarmy şeýle duşmanyňdyr özüň biraz pek meýle el aýagyndan hak wezir o bolmaz mertlere beýle iş hiç laýyk gelmez. Halky razy bolsa galsyn ornuna. Berekella oglum berekella gideýin onda. Göz edip ýenişdi ýerinden gallaw hany. Ýok edip taşlaryn halky talany. Bir garybyň bir dänesi nalanyň başyny kesip taşlaryn. Agagam. Men näçe tabşyrdym. Asyl bozgak siz. Diýdim, zeper ýetmesin bir ynsana. Äkidiň-de basyň muny zyndana. Şazaram. Sözleme besdir. Ýarag esbaplaryn sypyrda. Basdyr! Hemra jan,

Söýgüli Serdara nähili töhmet? Ak töhmet çüň ýedi pyşdyna nälet. Kyrk bir zat urşup alan sen dälmi? Ýagşylyk ýerine ýamanlyk dälmi? Gaýtam gadyryňy bilip, peşgeş bermeli. Ol peşgeş ýerine sen zyndana barmaly. Eý, Hemradan iň soňy şudur almytyň. Şazadalaryň iň ezberi Zeýber han. Onuň basan yzyn müň hemra bermen. Ol ynsana goýýar gadyr-gymmaty, eý, Hudaýym, artsyn onuň hümmeti! Aýdar Nowa. Meniň sözüm eşider, şo pursatda hökman hem boşadar. Mundan ýaman her zat bolsa barmaly. Arkaýyn bol. Seni alman gaýtman.

Onda dürli muşakgatlar gördüm men. Tokaýlarda, derelerde azaşdym. Ençe ýerde kert gaýada dyrmaşdym. Tesiräp galdyk biz botdugsyz çölde. Tapdan gark bolupdyk ägirt bir kölde. Gitse gelmez meň başym çaşyrdy. Iň soňunda söýgülime gowşurdym. Bilen bolsam, derdiňi deň daşardym. Ýollaryňa ýüpek mahmal düşärdim. Dürli muşakgatlar. Çekipdim ýarym. Arzanyň dady solmaz, Maralym. Hemra jan, biz barsak, seniň erkiňe. Obam, ilim haýran galar görküňe. Taňrym senden aýyrmasyn, Hemra jan. Näzli ýarym. Ýarym janyma gurban. Seň saçyň şama. Lebleriň köwser. Ahmal bolma. Bir dem boýnuňa towsar. Ýaňagyňda elwan öwüsýän hurmamy? Men ýesirim. Gözleriňde sürmemi? inçe ziliň. Näzik goluň, barmagyň. Sen çynarym, ýok şahaw. Men ýapragym. Dädeme ýalbarsaň, gaýtsak bolmazmy? Çarbagymda döwran sürsek bolmazmy? Söýgülim, siziň söwag bizde-de bar. Ülkä müň ýyllar hyzmata taýýar. Hemra jan, sözüň hak, oňa şekim ýok. Näzlim, eýsem näme? Aýtsana açygrak. Hüýrda pyram. Ýigit ýüwürdir. Goý bolsun. Şaň emlägi kän. Isläni alsyn. Mal bilen, mülk bilen dolmaz oň nebsi. Aklyň ýaradylyşy bir geňsi. Agam oň hyzmatyny bor saýar. Özünden ökdäni. Görüp bil meni. Belki Zeýder hanyň başyny aýlar ol. Doganlary doganlardan saýlar ol. Söýgülim. Agalam bir jan bir tendir. Beýnimde tokaýyp bir uçurmaýan ýer. Näzli. Sen bolmajak köýlere gitme.

Näme üçindir meň göwnüm çök gün ile ýetip gelýär. Göwün posul dök gün. Üstünlik şagalaň dowul dabara. Dostum düşüneňok göwnümde ýara. Aý senem dost hernä gaýgyda gamda. Ýadawlyk ýok toý tomaşa şu demde. Açyl-ow şatlan Ýadyňdamy? Näme sözüň iň soňy? Wezir bilen Gallaw hanyň gürrüňi. Ahmediň bolşuny gaty ýigrenýän. Gallawam men şondan gowy görmeýän. Wezir Gallaw hany biraz göterýär, doganlaryň arasyna çöp atýar. Hemmesiniň içi ýangyn Hemradan. Aýdýanyň hak. Walla tüýs dogrudan. Emma ol syzmaýala Hemra jan, duýdursamda. Duýmazlygy köp ýaman. Ne ýaman zat, tagt üstünde dartyşyk. Hemra doganlaryna etdi ýagşylyk. Ynsan bolan ýagşylygy bilmezmi? Ynsanda ýyrtyjy möjekler azmy? Hurşytdan Ziberden isläniň çykar. Öz keýpleri üçin älemi ýakar. Hemraň şa boljagyny olar bilýärler, şo sebäpden dürli hile gurýarlar. Bilmedim, sag-aman bararysmy ile, şo sebäpden ýüregimde howsala. Eýsem onda, gezegini saklaly. Ykjam durup garawullyk bekläli. Al hazret biri gelýär. Kimdir ol? Ahmet wezir han ogul. Berekella han ogullar. Sag boluň. Munda men bar. Töwerekde aýlanyň.

Soňky gije işler şowly geçjekmi? Ýa biri hilämiň üstüni açjakmy? Şazadalar göýä gurlan gapygyny gallawda geýdirjek bolar, kepen.

Eý, Ahmet! Dogandan şalyk tizräk! Agtygyny görsedim men tizräk! Goý, akmaklar öldürsinler Hemrany, soňra küşüginden Hurşyt Gumrany! Goý, el kessin Biberiň-de başyny, soň özüm görerin Hurşydyňam işini!

Şakerim, bagyşla. Kimde bimahal? Kerim, sadyk guluň göwne getirme, Melal. Garaňky gijede beýle ne halat? Sözle, wezir, sözle. Bizden adalat. Şakerim, bagyşla, sutdum asylly, süňňümi gagşatdyň, Sesim kesildi. Nazar kerde, Hökmüň ýörär illere, Sen laýyksyň şa bolmaga şalara. Emma weli, seň bagtyň pesiräk. Aýtjak sözüň bilip aýtmak gerek. Görýärsiň, hemmeler hemrada hemra, Zeýber han geleňsiz hurşyt bir gümra. Şakerim, Hemranyň niýeti ýaman. Agzama! Hemrany görüp bilmeýän. Hiç kimi saýmaýar guldan enaýy. Şakerimem eder gyrnaklaň taýy. Şalygy wada etdi oňa Hysrow şa. Şalyk saglyk. Şa perime ýaraşýa. Emma weli Hemra sizi galdyrmaz. Her lokgada. Howalanyp bolmaz. Ne ýaman gyrnak bolup galmaklyk. Şa perimi aýakasty salmaklyk. Özüňden kiçi gyz özüňe ökde. Ah şaperim nädeýin alajym ýokda. Erk elimde bolsa ele galdyrdym, ýer ýüzüni dabaraň doldyrdym. Arman menem özüň ýaly bir bende. Dyrnagyňça ýoga. Hak bendilik genne. Genne bolup ýaşabilmen hiç haçan. Ýa ölerin, ýa öldürin aç-açan. Bagşylaň siz perileriň soltany. Men gidip göreýin ol Gallawhany. Çykdyň gitdiň, näme işlediň gelmediň, Näzli dilber gujagyma dolmadyň. Şazada, şazada! Utan, eý akmak! Haýsy saňa şeýle uly at dakmak? Bir dursana! Duran dursun! Eý welin! Sen bor sen! Hermi suwla aýal bolubilmen men! Özüň aýal! Kaýala hajat ýok! Eý, söýgülim! Söýübilmen men! Ýok, ýok! Agzyňy öweldip, Hemra diýip ýörsüň. Eý, kürre! Hemranyň kölegesi-le sen! Hemra kimmiş? Agzy gyllykly güjük! Buýruk goý maňa! Agalyk syrjak. Men söýemok. Dädem söýýä Hemrany. Dädiňem saňa derdiň ýamany. Dädeňi, Hemrany hem huýrlukany. Geýir, ak birin, köşgüňde gany. Dur durtalaý, edeliň bir maslahat. Aý, maslahata. Kes laýyk bir wagt. Elimizde galan iň soňky gije. Gallow han, sen biraz özüň tije. Gallowyň hemradan kändir ýalňyny. Goşun serkerdesi ederin seni. Digerleri özüm ugurdym. Hemra üçin jan aldym men jan berdim. Berekella ýerine bassyzynana golladyňyz. Ýogsam ýetjekdi jana. Şoň üçin men sizlere minnetdar. Kabul ediň. Her hili hyzmata taýýar. Sag bolsun, Gallow han! Şa perim ýaşa! Maňa berlen syr ýazylar daşa. Ýakmady. Hernäçe ýalbarsak, oňa ýakmady. Taşlady-da gitdi. Yzladyk. Daglarda ýitirdik yzy. Şondan bärem biz Hemrany görmedik, eýýäm ile gelip ýetendir aýtdyk. Berekella, wezir! Akylly sözüň. Şaperim, dert görmesin seň ýüz-gözüň. Goşun ýola düşdi. Hatyr jem boluň. Haýal etmän onda işe başlalyň. Gaýta onlar Wah, wah, wah, içim towlaýa. Ah, nädeýin, ýürek howlaýa. Heý, aý, men gitmesem boljak däl. Gidip biraz men ýatmasam boljak däl. Ah, wah, içim, aý, aljakdamy. Hany durmaň, ýörüň!

Bir gün gülseň, müň gün gamgyn bolýarsyň. Gelemeýäňmi, turgulary hazyr ölýärsiň. El aýagyň dagýar seniň doganyň. Şerap ýerine işjek bular aly ganyň. Naýynsaplar! Näme etdim men? Näme üçin? Ýuka ýürek rehim darlygyň üçin. Pürrag pyran, eliňde men kes başym. Seň başyňam keser meniň gardaşym. Niýetiňe ýetirmedim, eý, tyla! Meňzetjekdimizi gyrnaga gulaga. Ah, men akmak. Diňlemedim nökeri. Dogry çykdy söýgülimiň pikiri. Eý, aşyklar! Gutly bolsun toýuňyz! Ýöne garaňkyrak barjak öýüňe. Eý, melhurlar! Hykyrdaşyň, gülüşiň. Ýeter başyňyzy soň diýişiň. Lal boluň siz. Kesdi munha başyňyz. Kes! Kesmeseň heňir dälsiň. Kes murdar dogan! Şaladadan! Şaladan! Haram gana boýalma. Maňyndan özüň azara galma. Şu ikisinem terne deýin dograýyn, hanjarymyň gyzyl ganyn ýalaýyn.

Ahmediň diýiberin göwnün hoşladyň. Emma öldürmediň, guýa taşladyň. Indi öz-özünden bolarlar heläk. Hemranyň ölümi maňa diýlelik. Şeýle bolsa ne hökman duýdurar. Kysaw şanam öldür ýogsam öldürer garşyňda kim bolsa gaýgyrma serdar. Şamy şaly adamy maňa barybir. Berekella. Soňra baş wezir nobat biziňkidir görer sözir. Indi bolsa derrew ýola düşeli zat galdyrman çadyrlaram çöweli.

Gyýmylysy jany ýok, solup durýar, damarynda gany ýok, gyzgyny ýok, urma ýaly ýüregi. Ýüreginden urupdyrlar ýaragy. Ýazyjylar, naýynsaplar, nätdiňiz? Söýgüli dostumy guma gatdyňyz. Dil açsana! Han nirde Hemrajan? Nirde hürli gowy gözel Jelal? Zatlaryň durdy göwni ýarypdyr. Nowjuwany garrowly garypdyr. Hyraw emir edende zyndana meni. Südäň düşenler ilmiden jana. Sözleşdirdi näzli bilen arkaýyn. Şuňňar etdilermi hemrany? Dostum, seň üçin bererin jany.

Şoň sesi ne güller düşüp başyna. Ýörgededi Hemra janyň garşyna.

öter dabara. Şükürim köpdür meniň sadyk wezirim, balalarym, jigerbagrym, hözirim. Şahy-älem, şahy-älem, goşa göz-göz geldi meniň görezim, aýy-gündiz boldy meniň görezim.

Duşman galasyny bozduk biz däde. Hybraw hanym ogullygyňyzy beslerdik. Duşmanymyz Bedel hany öldürdik. Haýbatymdan daglar daş dereledi. Agaçlaryň diýip peýkary çüýredi. Öňküp saldym gylyjy şeýle çalasyn. Kül-teýekkül etdim duşman galasyn. Bar leşgeriň boýun burdum bir özüm. Gan deňizine gämi sürdüm bir özüm.

Özüm şu gün talap etdi Hemra jan. Garşy boldy Hurşyt hem-de Biber han. Menem onuň aýagyna baş goýdum. Ýerräk bolanyç tomsuň tezinden doýdum. Diýen etmän Hemra gitdi öýkeläp. Gyzyny ýygnadym. Ýitirdik. Şondan bärem biz Hemrany görmedik. Eýýäm ine gaýdyp gelendir öýtdük. Bu gün gelmese erte geler, şübhe ýok. Gaýtadan seň güni gowşatdym, Pelek. Seniň gadyryňy bilmändirin, Hemra jan. Men bilmedim.

Hemraň öňünde durmaz hiç ýagy. Hemra janyň eger gelse gahary. Bir demde weýrandar ýüz müň şäheri. Eýýäm ençe ýurdy batly edendir. Ýoldadyr ol esen-aman gaýdandyr. Iliň bolsa gerek yşyň bendeli. Hemraň saklandyr periň täsiri.

Aýtma Rekibi üzülmäge taşlan. Ýyldyzlaryň maňa habar berşine düşünmek kyn Hemraň edýän işine Şa gele Hemra pälin bolupdyr Ötüň siz bu nädip Hemra azypdyr.

Başlykda bir howur, daşynda güjüm, Aýperiniň köşgümişin şo taý, Göýä jennetmişin bedewli jaý. Şo perini gören haýran galýamyş, Hemrajan şo ýerde rahat alýamyş. Ah, ah, haçan geljek? Ah,

Sahelem Halla, siziň aýtjak iň mawyly süňňüňizi galtaşdyr. Hemradanyň başyna bir iş düşüpdir, agalary duşman bolup öldürildi. Kes sesiňi! Sen ýalançy, sen kezzap! Töhmet etseň çekdirerin muňa lak! Dogany dogana duşman görkezen, zyndanda çyra heýkel taý eden,

Şazadalar biler Hemranyň ýagdaýyn. Olaň bilýänini bilýär bir nöker. Şo nökeri gyssaşagyn görküde. Meň nöker bar. Aýtsyn, eý aýýar. Maňlaýynda at doýnugnyň yzy bar. Şo samaň nöker meniň ýadymda. Bardy Hemra jany meniň urdanymda. Hazym gözel! Bar nökeri tap getir.

Boýnuň bulunmagyna şaýatyn perman. Sözler! Sözler sen men Kybla ýaşym Hemrajan bütin goşunlaryny galdyrdy haýran. Şir nöker deňedi öz janyna, nökerlerem girdi adam sanyna. Erte gelni dykal sözler yrak. Araşdyk, dolaşdyk boldy ýol yrak. Hile-mekirligi aýdaýyn size. Hemra jan uladyp bar tegelmede. Bedel hanyň galasyna döküldik. Hemra jan boýlady biz üstün geldik. Hurşyt Ziwer bizden ozal barypdyr. Nökerleriniň baryn Bedel gyrypdyr. Özlerini salypdyr ol zyndana. Şemrajan ýetişdi olam janly. Aah haýynlar ah ýalançy kezzaplar hilegärler berdi maňa azaplar. Benýäň meni boýnunma dübelen han agalaryn azat etdi Şemrajan. Şemra bilen Hüýrlukman tapyşdy. Derdeberli goşun tiz ýola düşdi. Goşun soňky gije bir ýerde ýatdy. Agalary hemra gürlüp ýöretdi. Woo! Eşitmezdim gulaklarym ker bolsa. Görmezdim şumlugy, gözüm kör bolsa. Gözümiň göri jan Hemra janym. Sözle! Sözle sözüň ahyryn. Aňladyk biz bulamma sözüň baryn. Dostuň nökerler maslahat gurdyk. Hemra gezegini garawulladyk. Birdenkä otlagdy syrly goşun. Şahym, Hemra janyň görüp ýöris. Habarydyr, Gallyň Ahmet welin. Kasym!

Ak pasyl tenlerine gudul itleriň, Gözlerini oýuň, dowran itleriň, Gollaryny kesiň ýeke-ýekeden, Her tikesini atyň, aýryň şahadan. Waý, Rüzügem, Bilgüläni garyby,

Köşge gan çaýkady ganym gurranlar. Doganyna kast etdi durup ýüzbe-ýüz. Adyllygyň gapysyny açaýyn, şeýle näkes derden men geçeýin. Gorkmasyn tenlerine gudy itleriň, Goýduň gözlerini dowran epderiň. Gözlerini kesiň ýeke-ýekeden, Her tikesini atyň aýry şahadan. Hemrasy dädem siz ömür gerekmez,

Ynha, görüň, ynsan sypat nejisler. Köşk üçin atasyn öldüren pisler. Dünýäni düşünmän öte gitdim men. Ýamanlyga ýagşylygam etdim men. Rehim şefgat diýdim. Ynsan häsiýeti adam hasap etdim öň öten iti. Durmuş deňizine gämi saldym men. Adatly durmuşdan sapak aldym men. Gazana ýanaşsaň garasy ýokýa. Ýylan sypasaň öteräk sokýa. Goý sokmasyn. Goý ýokmasyn garasy.